mewn hanes blynyddoedd gwael, mae 'na wên fach sy'n dod i'r wyneb wrth feddwl am yr amryw brosiectau diddorol wnaethon ni fwynhau yng nghalendr Theatr y Nod. Chi'n gweld beth fi wedi gwneud fanna i chi? Ie, yeah, wir, calendr yn dyfe? Ie, yeah. seamless link. Ac yn fwy penodol, calendr yr Adfent. neu antur yr Adfent. Ac i fod yn onest, oedd un dipyn o antur yn ei rhoi at ei gilydd, oedd wir. Nawr, wi'n lwcus iawn heddi achos mae criw bach dethol er yn swnllyd wedi ymuno â fi i roi syniad i chi gwylwyr annwyl siwt wnaethon ni ddod o hyd i'r syniad a siwt wnaethon ni gerdded y llwybr troellog hynny i ddod â'r syniad gwreiddiol o'r meddwl i'r sgrin. Um, ond yn gyntaf, beth am i ni gwrdd â'n antudiaethwyr heddi, felly os newch chi gyflwyno'ch hun a falle dweud pwy o'ch chi'n chwarae. So, ewn ni gyntaf. So, helo, fi yw Tonia, o'n i'n chwarae uh, Cadi. Yeah, a, a fi yw Richard, o'n i'n chwarae Arwel. Helo, Om a o'n i'n chwarae uh, Milwr yn uh, arogfeydd gyda'r Mystic. Haia, llino i fi. a uh, fi oedd yn darllen ystyriau ysbryd yn y bunker. Helo, uh, fe enw i yw Mali Tudno Jones a fi oedd y storiwr. Right. Um, Richard a Tonya, gan i ddechrau gyda chi, neu dylen ni weid arwel a cadu um, yeah. eich cymeriadau coblynedd yn y gampaeth. Uh, siwr i chi? Ni'n iawn, diolch. Good in here. Ie, gyda ni Nadolig bach hyfryd, diolch. Do, da wel, da da wel neis. Bydden ni'n gobeithio hefyd, fel coblynod, efe. Um, uh, wel, gwedwch wrth fi nawr, siwr dath y syniad am galendr yr adfent i, chymod, i chi yn wreiddiol? Wel, gaethon ni um, cyfarfod gyda Gain y Styles, um, yeah. a oedd hi moyn wneud rhywbeth bach gwahanol i'r ysgolion, achos o'n i ffili gael ysgolion dod i weld y sioiau um, blwyddyn diwetha. Yeah. Bra brainstorm meeting maen nhw'n gael o fe, dy fe, un o'r un na. So, gaethon ni un o'r un na. Brain dump maen nhw'n gael o fe nawr, dy fe. Ie, a Fi ffili cofio pwy oedd actually wedi awgrymu. Fi'n cofio, e. Michael Geary. Michael Geary. Michael, Michael Geary oedd wedi gael syniad am wneud rhyw fath o adfent a, a agor y drysau a popeth fel yna. So hwnna oedd fi'n credu fath o graidd y syniad, dy fe? Ie, yeah, oedd, sawl, oedd sawl syniad arall i ddechrau nag oedd e, oedd pobl yn twlu o gwmpas. Ond war y teg i'r hen Michael, fe, fe gath y syniad o'r calendar. A beth ddigwyddodd wedyn? Wel wedyn ni, o'n i gyd yn mynd bach, o'n i gyd wedi cael bach o amser i feddwl am rhyw fath o haen bach yn hunain, neu rhyw fath o brigyn oedd yn gallu dod nôl at y stori fewnol hyn o'r calendar. So oedd pawb yn mynd bant a gael cwpl o syniadau. Ie, yeah. fi'n credu achos i ni, achos bod ni'n briod anyway, a byw yn yr un tŷ, achos bod ni'n gallu ysgrifennu... ni'n gallu ysgrifennu rhywbeth fel duolog, really. So, wnaethon ni gael yy, y syniad o'r cyflynod hwn, a actually Richard oedd wedi ysgrifennu stori ni. Ie. Yeah. O'n o'n i'n rhoi ambell i syniad mewn, ond uh, yeah, fi'n credu mae wedi actually um, beiso'r holl beth arno perthynas ni. Mae'n agos iawn ni. Wedyn ni, gyda ni, oedd Kieran Self gyda ni wedyn, oedd wedi fath o creu y strwythyr fawr o gyd y straeon gyda'i gilydd. So oedd e'n yeah. helpu ni wedyn ni arwain trwyddo. Ac oedd e'n rwydd iawn i ysgrifennu un stori i ni, ond oedd rhaid i fe wedyn ni... wnaeth e rei- creu rhyw fath o wê yn mynd trwyddo fe i gyd, bod rannau bach yn mynd ar draws pob stori, fel bod rhyw fath o continuity gyda fe, yndyfe? Ie, oedd tipyn o, o, o job gyda Kieran i, i gadw'r holl beth ac i wau yr holl beth at ei gilydd. Siwr oedd hwnna'n gweithio gyda chi wedyn, o chi'n ysgrifennu rhywbeth a danfon e i Kieran, Ac oedd e'n danfon e'n ôl i chi, ife, yna'r broses? Ie, dyna ni yn hollol. O'n i'n uh, ysgrifennu rhywbeth, hala fe i fe, o'n i'n gael bach o read through i gweld os oedd e'n gweithio a beth oedd e'n swnio fel, a wedyn oedd e'n neud ambell i newid os oedd e'n meddwl oedd angen newid, uh, a hala fe'n ôl. A wedyn ni'n dysgu. Fi'n credu o'n ni gyda'r job mei- mwya rwydd mewn ffordd, achos, yym, achos o'n ni gyda'n gilydd i allu wneud e a ymarfer gyda'n gilydd. Yym... Wel, so 'da ti y job rwydd amser. Bach mwy anodd i fi, to be honest about it. Yr job mwya o- yy... Caru hynna! ...mwya anodd oedd actually rhoi y blue screen lan. O! Oedd raid i ni gael blue screen achos oedd costumes ni'n gwyrdd, so o'n i'n ffili gael green screen. Ie. So popeth ni'n gweld tu ôl i ni, a oedd e'n edrych yn amazing o'n i'n meddwl, achos o'n ni ddim wedi gweld e tan y diwedd. Yy, ma' hwnna gyd yn yn cael ei roi arno a ar ôl e jyst blank screen sy tu ôl i ni. So... Ie. ...o'dd lot o pethe'n digwydd, o'dd y o'dd y ci wedi cerdded trwy shwd gymaint o weithie. So yn y diwedd, ma' fe actually yn y siop, so ni 'di gorfod gadel e 'na achos o'n i'n ffili edrych fe mas. Yym, y drws yn mynd, so rhaid... Ie, oedd e wastad yn digwydd pryd tro, unwaith o'n ni 'di gael y blue screen yn lan, wedi hongian yn y gegin fel 'na, o'n i 'di dodi gyd y dillad arno, oedd y bwchie bach coch 'di neud popeth, unwaith oedd hwnna'n digwydd, Ding dong, oedd y postman yn dod. A ni'n goffi mynd nôl. Ac wrth gwrs, sôn am y green screen yn gloi, y, y, y sgrin wyrdd yma, um, i ni defnyddio sgrin gwyrdd achos mae cyn llied o, o pigment gwyrdd i gael yn y corff ag ati, um, ond ymell waith Fel i chi'n gweud, os, uh, os, os os uh, gwyrdd yn, uh, yn y gwisgodd, mae rhaid defnyddio lliw arall a glas wedyn yw y lliw hynny. Ie, yeah, achos gyda ni, wrth gwrs, oedd y hetiau ni yn gwyrdd a coch. Mae lot o beth yn y dwligedd yn gwyrdd, yeah. so o'n i'n trial ei gyda'r hetiau ymlaen, a chi jyst gallu gweld popeth yn dod trwy iddo fe. Wel, rhaid i ni symud e lan wedyn a newid i'r un glas, dy fe? Eitha rhaid. Uh, uh, diolch i chi am y tro. Uh, gewn ni gair bach nes mlaen, ond uh, na i symud mlaen i Mali. Nawr, Mali Tudno Jones, siwmai? Mai. da iawn. Uh, Mali, ti oedd yn chwarae un o'r storiwyr, uh, neu fel i fi lyco gweud, y glyw oedd yn cadw popeth y digilydd, ynddo fe? So, sôn rhywbeth am, am seto lan y camera a'r goleadau, a siwrd o ti'n uh, ymdopi gyda'r sgript hefyd? Wel, yy, nath e, nath e broses ddechrau gyda cymryd lluniau o, o'r set potential, uh, a dangos y tân uh, yn fyw, a dangos y cefndir, a wedyn da, uh, danfon e wedyn i'r cynllunydd, um, a oedd hi wedyn yn gweud be oedd hi'n lico, bydd hi ddim yn lico. So dechreuodd e fyna, uh, a wedyn um, ges i sesiwn wedyn gyda Kieran, yy a fe oedd yn cyfarwyddo a helpu a oedd e'n siarad trwyddo wedyn lle oedd eisiau'r camera i fod yym a be oedd yn gwitho a be oedd ddim yn gwitho a o'n i gyda'r gyda'r Dylan Thomas yn darllen y Dylan Thomas nes i ddysgu lot ohono fe on' o'dd o'dd yy o'dd y ddelwedd o o ca'l y llyfyr o mlan i hefyd yn rwbeth neis fi'n credu a bo' fi'n darllen e in situ, ond gyda'r hanes, stori yw'r yr yym y da- darllen y links um, rhwng bob, bob stori arall, nes i ddysgu e. So mae fe lot gwell dysgu fe, achos wedyn o'n i'n gallu cysylltu gyda'r gynulleidfa lot yn haws a yn fwy onest, really. So, yeah. so dysges i hwnna. Ydy, ydy. Mae ma hwnna'n wir uh, uh, am bopeth y gweud y gwir yn dweud e, os ych chi yn gallu dysgu sgript. Yes. Uh, mae well. Uh, I fod yn onest... A, a ffilm, mae rai fi fod yn onest, dries i e, peidio dysgu e. Ah. Os dim, mae rai fi, os dim dewis fan hyn, mae rai fi ddim. Achos, achos gyda'r sgript, newn, newn ni sôn uh, yn gloi fanna yn fyned, um, o, o Ciran oedd wedi ysgrifennu sgript um, y storiwr yn dyfe? Ie. Yeah. Ie, yeah, um, a wedyn oedd rhaid i fi wedyn i gyfieithu popeth i'r Gymraeg. Um, yeah. Felly, oh. nid yn unig, dim, dim just un iaith, dwy iaith ac um, mae'n gallu bod yn eitha anodd ymell waith i, i fynd o un iaith i'r llall. Nes yeah. ti wneud e mewn un bloc Saesneg neu un bloc Cymraeg neu rannu'r ddoi gyda'i gilydd tra o ti na? Uh, wy'n trio cofio be nes i. Um, wy'n credu, wy'n credu nes i, e, na, wy'n credu nes i e am yn ail, nes i wneud Cymraeg wedyn Saesneg yeah. gyda bob un um, link gwahanol. Yeah. Do, Credu be be benderfynais i oedd o'n i'n o'n i'n well yn cofio naws y peth. Ie. Yeah. Uh, uh, uh, ym mhob bloc, really. So fi'n yeah. credu dyna be o'n i eisiau gwneud oedd cyfarthrebu bob un link uh, yn anebynol.

Iawn, diolch, ti'n oce? Mae fformal i ni yn dweud, Tom. um, na, o'n i just, ti'n modd, um, ni, ni, ni, ni wedi bod yn sôn tyma bach am y green screen a'r problemau mae'n gallu dod, ond doedd dim y broblem na gyda ti. Um, o ti wedi cael y cyfle i ffilmo yn un o'r lleoliadau gorau gyda ni. Um, yeah. Sôn tyma bach am y lleoliad ble o ti. O ti ti fewn? O ti ti fas? Ble o ti? O'n i'n lwcus iawn. Oedd ni, oedd uh, ffilmio ni wedi glanio reit ar amser cywir lle oedd uh, pethau di agor lan ychydig bach. O'n i'n cael dod at ein gilydd yn saff, ond gyda'n gilydd. Aethon ni i Uh, Hereford. O'n i yng nghanol cae yn Hereford. Fel i ti? Byd, oedd e'n diwrnod lyflu hefyd, a ie, yeah, dethon ni amser rili really neis. Nice. Dethon ni mas, um, oedd Alison, sef un o'r stage managers oedd yn helpu ni gyda'r gyda broses, uh, ti hi oedd e. Oedd Oedd Cae dŷ nhw ar un ochr y tŷ lle nathon ni ffilmio'r bits yy y dau olygfa cynta, a pan o'n i ddim yn yr olygfeydd cynta o'n i'n dal y boom, oedd e'n very much a everyone gets involved fath o beth. Yym a wedyn o- oedd rhyw fath o military base dŷ nhw ar ar bwys y tŷ, a oedd 'na un golygfa, yr ail olygfa fi'n credu, yr un lle o'n i yn y blitz ironically, a yym oedd na rhyw fath, oedd helicopter yn mynd dros, dros dyn ni am tua 40 munud roedd ni jyst stopio. Oedd yn eitha oer, oedd, oedd, oedd yr hael mas, ond oedd e'n eitha oer, oedd e'n mis hydres, oedd e'n eitha oer, a o'n i gyd yn sefyll yna yn rhewi, fi'n cofio Rhys Richards oedd yn chwarae'r uh, fenyw o'r blitz, oedd dim lot i wisgo, a fi jyst yn sefyll yna yn crynu yn aros i'r helicopter yma'n mynd drosodd. So oedd hwnna bach yn annoying, ond ch'mo' oedd e'n oedd e'n fine. A wedyn nethon ni draw i cae arall wedyn, yr ochr arall, a oedd yr olygfa yna yn yn anhygoel, oedd fel mynyddoedd fel cefndir, oedd e jyst yn amazing. So nethon ni'r golygfa ola wedyn um, gyda cymeriad fi ar yr ochr yna, oedd y hael yn dod lawr. Oedd ychydig bach o rush dyn ni achos oedd yr hael yn mynd lawr, felly wnaethon ni ffilmo bit ar gyfer y gan yn yr, uh, yn yr rhaglen ola wedyn, um, jyst fel oedd yr hael yn mynd lawr, chi'n gallu gweld e'n set y tu ôl i ni, oedd Kieran yn really gyffroes, oedd fel, gloi, gloi, nawr yw'n sy'n neud e, come on, come on. A dyn ni ffilm o'r bit ola na gyda'n gilydd. So yeah, they're good, oedd e'n really nice, oedd e'n diwrnod really nice i camu mas o bod gyda, gyda pobl eraill, really. Gweud, gweud oedd hai, Tom, um, beth oedd y stori oedd gyda ti? Be, beth oedd dy gymeriad i? Pa gymeriadydd yna fe? Ie, felly o- o'dd y syniad yy Sori Ni 'di dod o Kev o'dd yn chwarae'r Mystic achos ma' Kev yy yn neud lot o yym choreography ymladd gyda pobol yym a d- odden ni'n mynd nôl mewn amser i adege yy lle o'dd Nadolig yn anodd a nathon nw gorfod ch'mod dathlu Nadolig ond falle bod e'n anoddach na'r arfer fel blwyddyn yma. So yeah. dyna oedd y syniad tu ôl i'r holl beth. So wnaethon ni uh, Puritan, lle nhw cancel o'n adolyg, wnaethon ni'r Blitz, lle oedd nhw'n gorfod uh, dathlu oedd pobl di mynd off i rhyfel a pethau. A wedyn oedd golygodd fi wedyn um, pan wnaethon nhw gael y Christmas Truce gyda'r um, Almeinwyr a'r uh, Prydeinwyr yn y, yn y trenches. So ie, yeah, oedd hwnna'n neis, oedd hwnna'n really Wnaethon ni rili joio, a oedd e'n neis, oedd Kieran yna, oedd uh, Alison yna yn amlwg, a ie, yeah, gyda ni diwrnod rili lyflu. Really yeah, nice. so, yn, yn wahanol i, i Richard a Tonya a Mali, oedd mwy o gryw gyda chi i, uh, i helpu. O, o, o, siwr oedd hwnna'n gweithio? Um, Wel, oedd e'n oedd e'n odd, nath ni cyrraedd, chwbod, chi eisiau rhoi cwtch mawr i bawb a chi ffili, so nath ni just sort of gwifio at ein gilydd. a wedyn aros, twad, two metres apart trwy dydd, ond oedd e'n neis, oedd, um, oedd ddim loads ohono ni, oedd Lloyd ar, ar y camera, a wedyn o'n i'n neud y boom, a pan o'n i yn yr olygfa, fi'n credu na Alice yn dechrau neud y boom, a ie, yeah, dy criw o tua chwech neu saith o'n i'n fi'n credu oedd e yn y diwedd, ond oedd Alice yn di, di setio popeth i fyny cyn i ni fynd, oedd hi di danfon fel ffurflen gyda'r t'mod safety precautions ar gyfer y diwrnod a wedyn ie o'dd fel one way systems yn y yn yn y tŷ lle oddech chi'n gallu mynd mewn a ca'l paned o goffi oddech chi'n gorfod dod â cwpan eich hunan i ca'l yym... Ie. ...paned o goffi a ie pobol yn gwisgo masge a bethe so ie o'dd e'n o'dd e'n fine odden ni'n teimlo'n rili saff a ch'mod odden nw'n neu- 'di neud lot o waith paratoi i helpu ni deimlo'n... Ie. Dim ond sas, oedd e'n gret. Mae hwnna'n gret, achos, achos mae theatr yn y nog yn... Uh, maen nhw'n meddwl bod e'n bwysig iawn, wrth gwrs, fel dylen nhw a phawb arall i stick at uh, reole um, yeah. Covid, felly uh, yeah. da iawn. Uh, diolch, Tom. Diolch. Um, ond wrth gwrs, uh, yn anffodus, na ddim bob stori gyrraedd y sgrin y tro yma. Yn do felly nos? O, ti'n oh. iawn, Phil. Llinos, Daniel. Siwr wyt ti? Yn iawn, diolch. Siwr wyt ti? Wel, wy'n orau, diolch i ti. Ti'n mo beth, wy'n wy, wy, uh, wy eistedd fan hyn. Achos o'n i wedi gorfod um, cyfieithu y sgript i'r Gymraeg, wrth gwrs, um, yeah. o'n, i, um, o'n i wedi gorfod cyfieithu dy straeon di. Do, straeon do. arswyd ac o'n nhw'n yeah. wefreiddiol, o'n nhw'n iasoer. Um, o'n i wrth y modd. o'n i'n edrych mlaen i wneud e, ti'n gwybod, achos o'n i'n meddwl tair stori ysbryd y fi wneud yn y Saesneg a'r Gymraeg, a ni'n meddwl, right, fine. So, o'n i fel one man band i fod yn onest, achos oedd sawl diwrnod y fi cyn y lockdown, a o'n i'n meddwl, Reit, well i fi ôl popeth sy isie. So, o'n i'n cael cyfarfod Zoom gyda Kieran, a nes i siarad y ffran, a wedyn o'n i'n meddwl, rhaid, beth sydd dyfu, oedd rhan fwyaf stwff dyfu, ond wedyn nes i gwrdd â ffran mewn car park yn Abertawe, achos oedd eisiau'r goliadau arno fi, achos beth nes i darganfod, jyst diwrnod cyn i fi ddechrau ffilmo, uh, oedd y trydan ddim yn gweithio yn y man le o'n i'n ffilmo. So fi gael gweithio ti ble o'n i'n ffilmo, achos falle bod rai o'n chi, os we, oh. chi wedi gweld fi yn canu'r gan ar y diwedd, a oedd bobl siwr meddwl, wel pwy o wonde yn y cornel sy'n canu fan hyn, a ble mae? Fi lawr i fath o dwll, neu, so mewn twnnel o'n i, ond ble fi'n byw, reit, wy'n byw mewn hen di Victorianaidd, a mae Mae wech fflat ma. A fi'n byw yn y fflat lawr ar y gwilod. A mae car park mowr reit ar y top, reit, a ti'n cerdded lawr 39 step i fynd lawr i'n fflat i. Wel, hanner ffordd lawr, mae drws 'na. Ti'n mynd mewn trwy'r drws, reit, ti'n mynd lan grisiau, ti'n mynd mewn i ryw ddrws fach arall, a ti mewn yn y twnnel 'ma. A mae'r twnnel, dim ond pridd sy'n 'na, fe ryw fath o storage area yw e. Ond o'n i'n meddwl, reit, mae'r lle 'ma'n dywyll Mae'n damp a mae'n spooky. Mae'r lle yma yn mynd i fod yn ideal i wneud y storïau yma, i ffilmo nhw. Ond oedd lot o waith i wneud achos dim ond fi oedd yna. So oedd eisiau cables i ddechrau achos nag oedd y trydan yn gweithio. Mae'r dillad 'da fi, mae'r sgert hir ddu 'da fi, mae'r leggings, oedd eisiau boots achos oedd hi'n oedd hi'n frwnt 'na t'mod? A oedd blouse wedyn a collar uchel Fictorianaidd a wedyn oedd clogyn 'da fi wisgo Um, ffain, oedd hwnna'n gred, oedd set dy fi, oedd ford oedd yn addas dy fi, ford i'n dynyddio pan fi'n mynd campo, so hwnna wedyn, o'n i'n rhoi'r tripod yna, hwnna o'n i'n ffilmo, o'n i'n ffilmo gyda iPad. Ond wrth gwrs, ti'n gweld, oedd eisiau oedd eisiau cynnu'r canwyllau i gyd, oh. a oedd y candelabra dy fi, oedd lanterns dy fi, oedd tea lights dy fi, a ni'n meddwl, oce, okay, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio green screen, blue screen, mae hwn yn really authentic. Ond oedd e jyst yn hela siwt sbal i wneud e, ti'n gwybod, achos oedd neb na i helpu. Um, wi wastad wedi gwerthfarogi pawb sy'n creu gwaith theatr, pawb sy'n gweithio'n theatr. Ond pan o'n i lan yn ffilmo, O, nid, a oedd hi'n dwym. O, achos fi oedd yr un gyntaf i ffilmo, so ni'n nôl y mis Medi. So, ond ti'n beth, nes i fwynhau wneud e, ond o'n i, di, o'n i wedi siarad gyda Kieran yn bwyty ble o'n i'n gwneud y toriadau, achos o'n nhw'n mynd i wneud rhyw fath o pethau digidol, ti'n bod, o'n i'n gwneud stori crampo, stori'r puppet, a wedyn y stori am y Fari Lloyd. Ond yn anffodus, fi'n credu yn oedd e yn edrych ty bach rhy spooky, fi'n credu. Well, oedd e yn, oedd e'n spooky iawn os gael weid, sydd, sydd yn gret wrth gwrs, achos dyna beth o ti uh, moyn neud gyda fe. Um, ond fi'n credu, uh, fi'n credu, uh, Richard Tonia, fi'n credu oedd, um, O chi wedi cael cyfle i weld e? O, o, o... Do, fi'n credu, oedd, oedd Geina wedi cysylltu, oedd fi'n credu falle Daisy neu rhywun oedd wedi sôn, o, ydy, os ydw i'n iawn i edrych arno fe, achos ni'n credu falle bod e bach rhy scary. So wnaethon ni roi y test i merch ni sydd yn wyth oed, a nath hi cuddio tu ôl i ni. A oedd hi dim ond i gwylio'r un gyntaf, oedd hi'n gweud oedd e'n rhy ofnus i gwylio mwy. So, um, ie, yeah, fi'n credu, fi credu... O'n ni'n mynd i defnyddio nhw, nag ni, fel rhywbeth ar gyfer... Well, Um, yn hollol, mae, mae e gyda ni yn y can llun o, so paid y becso. Um, gewn ni gyfle i weld y stroi yn arswyd, calan gaiaf efalle, wy'n credu oh, dyna'r falle, ie, yeah, falle wir. Yw, Achos yw... o'n i'n meddwl bod e'n really spooky, ond na fe filgo stwff fel la. ond o'n i'n eitha, ti'n gwybod, straight i'r camera. Fi'n credu, achos oedd y costiwm mor scary, oedd y lle oh. mor scary, Oedd y darllen yn amazing. A wedyn nhw'n rhoi graphics. Fi'n deall yn iawn, fi'n deall yn iawn. Ond y peth hefyd, y llinos, um, beth o'n i'n lico amdano fe ac oedd yn felly peri ofn yna i, oedd y ffaith bod ti mor llonydd, ti'n gwybod? Ac um, oedd hwnna'n tynnu ti mewn a meddwl, oh my goodness, beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn nawr o beth ofnadw. Um, So, wi yn edrych mlaen i weld nhw uh, yn, yn ei cyfanwaith uh, yn ystod Calan Gaeaf. Ie, yeah, falle wir. O, oh, diolch. Drychwch yeah. mas amdani nhw prynu. O, ond hefyd, Tom, um, yn anffodus, oedd syniad gyda ti hefyd na ddim cyrraedd y sgrin. Ie, yeah, wnaethon ni sgwennu uh, a Eurovision. Um, yeah. Ie. Ie, stori um, o'n i'n trio ffeindio yr uh, Christmas spirit oedden ni'n chwilio amdano fe yn storïau ni trwy cyneuon o gwmpas y byd. Um, ond y problem, oedden ni'n mynd i ffilmio hwnna yn Theatr y Nog uh, yn, yng Nghastell Nedd, ond uh, pan ddyn ni i, i ffilmio hynny, ddyn nhw mewn gyda'r uh, local restrictions oedd gyda ni, felly oedd e jyst yn gwneud pethau'n anodd i ni i ffilm o tu fewn, fi'n credu. Mm. Felly, uh, wnaethon nhw penderfynu i gael gweld hwnna, a oedd lot o torri pethau a symud pethau gwmpas, jyst achos y, y, y, y byd, dyn ni'n byw ynddo fe yn anffodus. Wrth gwrs, um, a, a, a mae hwnna'n dod, dod yn un nais i, i, i beth o'n i'n neud uh, yn y calendar. Um, sgwni os ych chi'n uh, fy nabod i. Huh? Pa, pa gymeriad o'n i'n chwarae? Anya! Ie, wir. Dim doli! Dim mwyaf dantaithiol Cymru. Yes, cwestiwn dy ti? Ie, o'n i jyst yn mynd i gofyn, achos yn reiddiol, pan o'n i'n gael y sgwrs, oedd Dion yn mynd i chwarae yn erbyn ti, achos o'ch chi'n mynd i ffilmo, dy fe lawr yn nanog hefyd, fi'n credu? O'n i'n mynd i ffilmo lawr yn nanog hefyd, ond wrth gwrs, fel oedd Tom yn gweud, oedd hwnna'n amhosib, rili, really, achos bydden ni wedi bod yn rhy agos at yn gilydd. Um, I ni'n gyfarwydd uh, a bod yn double act fi a Dion, ac um, Pan i ni yn perfformio, i ni, ni'n agos iawn, um, ran fwyaf o'r amser, ty beth. Ac, um, felly oedd rhaid angofio'r syniad yna, so beth nes i wedyn o, o ddysgrifennu sgript lle o'n i'n wared dim doli, ac hefyd yn meddwl, wel, achos bod fi'n ffilmo fe, allan ni ware y cymeriad arall hefyd. So, um, nes i uh, dyfaisio cymeriad o'r enw Dame Tatiana Trot, Tati. Uh, Shwt oedd hwnna'n gweithio te yn ffil? Yn chwarae'r... Oedd rhaid chi wneud e mewn gwahanol... Obviously, mae rhaid gael costume change o popeth. Ie, yeah, wrth gwrs. So, o'n i'n ffilmo lan lloft yn, yn y study, uh, lle bach. Ac um, bo, pan o'n i yn gorfod newid wedyn, o'n i'n gorfod mynd lawr llawr a gofyn i Mags y wraig i unzipo fi. mynd, mynd nôl lan lloft, gwisgo uh, gwisg arall, mynd nôl lawr tlawr, allu di zipo fi lan nawr. So, oedd e nôl ymlaen lot, um, a wigs gwahanol hefyd. So, ffilmes i dim doli i ddechrau, a gadael digon o gap uh, ar gyfer um, sgript Tatiana. Um, ac um, yn, an, yn wahanol i Mali, wy'n cyfadde nawr, nes i ddim dysgu y sgript. um, o'n i wedi ffindo teleprompter. Na, o'n i wedi ffindo teleprompter app ar, ar y computer. So, oedd y teleprompt ar app yn mynd lan tra, tra o'n i'n siarad. Oedd e'n gret. Um, so wedyn, ffilmo dim doli gynta, lawr i gofyn i mag, zipo fi lawr a zipo fi lan. Um, newid mewn i Tatiana, a wedyn uh, ffilmo uh, golygfaidd Tatiana wedyn, a, a roi hwnna at ei gilydd, uh, golygu fe at ei gilydd, a danfon hwnna wedyn i Lloyd uh, ar y golygydd um, mawr, um, ac oedd e wedyn yn rhoi e at ei gilydd gyda popeth arall a roi y cefndir yno fe hefyd. So, Mae'n edrych yn gret fel, do faint o amser yn hela ti ddod yn barod? Wel... Gael holl colir neu gyd. Ie, yeah, wy'n gallu gweud nawr, gyda um, y profion hefyd, ac os oedd rhaid profi bod y peth yn gweithio, gymrodd e wythnosau i fi. Um, seto lan y green screen, fel, fel Richard Tonya, uh, mynd i drafferth, ac wrth gwrs gyda green screen, i wneud iddo fe weithio yn iawn, mae rhaid iddo fe fod yn dyn, bod dim cysgodion a dim plethu yna fe. Um, a hwnna yw ran anoddau gyda green screen, yw gael e yn dyn. Um, so, sawl prawf i weld beth oedd yn gweithio gore. A wedyn, wrth gwrs, mae'r goleadau yn bwysig iawn. Mae rhaid chi cael gole arnoch chi, mae rhaid chi cael gole tu ôl i chi ar y sgrin, um, a, a, a mewn stafell fach, lle o'n i ddim wedi gwneud rhywbeth fel yna o'r blaen. Dim ond lamp silyn oedd dyfu, so oedd rhaid cael goleadau fel tu llinos, a gosod reina fel, fel bod nhw'n disgleirio yn iawn. Ac hefyd, um, y camera. Nawr, uh, o'n i'n defnyddio y ffôn tro yma. Um, beth o'ch chi'n defnyddio? Pwy gamera'n oedd gyda chi? Ffôn, ffôn dy fi hefyd. Yeah. Yeah, iPad o'n i'n defnyddio. Yeah. Ie, yeah, ffôn oedd gyda ni, a y tric oedd, achos obviously o'n i ti, oedd un o'n i goffi mynd rownd, fel ti'n gweud, wedi goffi mynd yeah. rownd, a wedyn op farno, redeg nôl. Um, a fi'n credu fel o ti'n gweud, oedd e wedi e cymryd ni lot hirach na o'n i'n meddwl, jyst i dysgu'r peth, achos oedd gyda ni tair penod yn Gymraeg a Saesneg. So oedd hwnna wedi cymryd spel. Ie, achos uh, ddim fe ma'n, o'n i wedi neud e, o'n i wedi neud e gyd yn Saesneg yn gynta, yeah. a o'n i wedi trial neud, o, oh, newn ni'r olygfa cynta yn Saesneg, a wedyn, ond o'n i ffili jumpo i'r Gymraeg heb fath o mewn ffordd, just o'n i'n arall eirio yn Gymraeg, oedd y rhythmau ddim yn gweithio, yeah. ac yeah. gyda dy help di, oedd yr y rhai Gymraeg wedi cael ei ysgrifennu gyda jokes wahanol a popeth yeah. fel yna. Wel, oedd yn haws wedyn ni i wneud gyd y rhai Saesneg, roi cwpl o dyddiau i ni, i ail ddysgu fe mewn ffordd yn y Gymraeg, a wedyn ni mynd ato nhw yn Gymraeg wedyn ni hefyd. Mm. Ond mae dyn ni oriau bron, achos rhai ni, bod di, bod nhw'n deg munud fi'n credu oedd yr un mm. fyrra, So, Ond... mae dyn ni oriau nhw. O'n i'n neud pob un o'n nhw felly pedwar neu bimp o weithiau. Nethon ni fe mewn un take, twel, nethon ni ddim torri, so ni... Na. Os oedd unrhyw camsyniad yn digwydd, oedd rhaid ni dechrau o'r dechrau. So oedd e'n anodd iawn gyda, obviously, dy fe? Nes ti ddim un byth, obvious. Yeah. Me, me, me thinks you protest too much yn yr enw. Yeah, exactly. oh, great. O'n i'n lwcus iawn, achos o'n i'n defnyddio fel props, oedd ddim lot o props gyda ni'n trio chwilio. ond oedd mam Richard wedi dod lan a fath o advent calendar i'r ferched lle maen nhw'n agor anreg bob dydd, yeah. hyd at dog, achos o'n i ddim yn mynd i gweld hi blwyddyn yma. Um, a so, y gyd o'r anregion yna fe, rhai y ferched o'n nhw. Ie, yeah. O'n nhw'n eisiau fel live presents. O'n nhw'n sachio yn anregion iawn. Yeah. So o'n i'n fath o tyn nhw mas a roi nhw, a fi'n mynd â nhw'n ôl i'r rent room. Oedd Mabli fel hyn, Gobeithio chi, chi ddim wedi defnyddio un fi. na, na, dim yn gwybod. Na, na. na pa, pa becso, oedd digon o live presence da chi ar y sgrin. Yeah. Ei, da iawn. o, ma, na, oedd y props yn, yn, yn rhywbeth arall wedyn, achos oedd, oedd rhaid... O, a bai fi oedd e, fi oedd wedi ysgrifennu fe, ond o'n i wedi penderfynu fynd ar drail be, um, cooking sketch. Yeah. A beth fydde beth mae pobl uh, dros y byd i gyd yn coginio ar gyfer y Nadolig. So, oedd, oedd, oedd rhaid fi ffindo pysgodyn, carp, uh, oedd rhaid fi gael uh, um, raisins a currants a fflwr a, a mes y diawl i gael yn ystod y wedyn ni. So, oedd e'n wythnosau i seto lan, oedd e'n wythnosau i glyro fe wedyn ni. Achos oedd dŵr ar y llawr a fflwr a raisins, nhw wedi cyrraedd bob man. Ond nhw wedi cyrraedd y rannau yna, dylen nhw ddim cyrraedd. Dod o'n fel yna. oh, Wel, diolch yn fawr i chi gyd uh, am alw hibo. A gobeithio bod chi wedi cael chi mas fyna y gwylwyr wedi cael mewn welediad, fel maen nhw'n dweud yng Nghymla, o'r hyn gymrodd ei ni ddod ag antur yr adfent o'r meddwl i'r sgrin. Uh, ni ddim jyst yn twlu'r pethau yma dy gilydd, chi'n bod. Um, felly, am y tro,